Ech begréissen iech zréck hei zu engem neien Let's Play Part vu Splatoon, dem Side Order. Jo läscht Kéier war mer op Schnëtz gaangen, ech beschëllen op Mierwen, den Eric war och mat derbäi en ass och dës Kéier mat derbäi als Co-Kommentator respektiv als Kommentator wann ech erëm net eens ginn, ma ech muss mech muss ze vill Salut, konzentréieren. Hallo.
ech sinn den Joker haut. Yes.
Dat heescht mir si erëm hei erageflunn a mir gesinn och emol hei, mir hunn awer nach e bëssen Saachen elo éier mer erëm lassleeën, Opzemaachen, e puer Këschten nach an engems erëm, wou mer e puer Schlëssel nach gegammelt hunn, Palette fir vum Site, mer hei de klenge Racker, jo Site ass mol en neie, deen hunn ech net erkannt.
Mir wëllen den Tuerm jo haut packen, dat heescht mir mussen eis mol eng gutt Waff sichen. Oder wëlls du weiter mat den Duelis probéieren? Wann een dat ka switchen, géif ech gär wiesselen, dat ass scho ganz éierlech. Mir hu jo elo de Schaf opgemaach an elo hu mer schonn eng nei Waff fonnt. Also ech weess elo net, ob se och schonn eng aner krus, mee vläicht ass jo déi eng oder aner derbäi, déi der besser läit, soen ech mol. Ok, ech gesinn, hei ass direkt d'Palette änneren. Dat do ass da mäin. Ech dach et do misst e bale Kleckser sinn. Oh jo, ok ech hu bessen Delay. Ah jo, du hues bessen Delay natierlech. Hie kuckt op Twitch mat live no. Mee jo, mir hunn e Prablem, mir hunn en de Kleckser dat engt misst en Blaster sinn, wann ech mech net ganz iere. Blaster ass och interessant, muss awer natierlech soen dat Blaster ass elo vläit fir hei bessen zevill des Gudden. Ech hunn mol e Kleckser geholl, well ech wierklech oldschool Kleckser sinn. Fir déi Leit déi et vläit net wëssen, ech hunn éiweg Just mat enger Waffspad hunn 3 gespillt, réischt ganz zum Schluss ugefong all déi Waffen mol bëssen lues lues ze kafen, ech mengen du hues emmer de Kapp gerëselt an voilà. Mir kucken elo hei dann nach wat mer elo hei kënnen akafen,
105. Jo domat kënne mer eis Hex rëm besuergen.
Bëssen duerch kréien elo okay Tâche 15 kéinst elo nach eppes maachen Bonus. Mm, ech géif mol. Kanns du d'Farbschipverdopplung scho mol fräischalten? Ja, dat kann ech man. Dat ass en ziemlech coolen Effekt.
Das ist so genial, wie dat vum Hacken Support mittlerweile an dem Spiel. Also. Dat ass fir en alen, jo, en alen Nintendo-Spill ass dat do net all ze gutt. Sou, an dann hu mer nach 75. Ech giff da vläit bëssen, oder soll ech Faarf fir den Anker goen, oder soll ech Damage bësse reduzéiere vläit? Kuck, do steet do, Erhöht die Chance, bei der Etagenauswahl die doppelte Anzahl an Farbschéi zu erhellen. Dat ass zimmlech cool, well da kanns de deng Waff méi schnell stäerken. Ech menge jo, da maache mer dat och. Et géif do eropgoen, dass d'Wahrscheinlechkeet do méi oft virkënnt. Grad fir den Ufank ass et halt gutt.
Mir hu gesot, mir maachen den Tuerm haut fäerdeg, mee natierlech heescht dat net, dass mer elo an engem Run dat natierlech komplett packen, mee nodeems mer halt e puer Hacks fräigeschalt hunn, erëm am Tuerm waren an esou, komme mer esou lues awer sécher zum Enn. Also ech denken, dass mer dat haut awer duerchkréien. Zäit, wou ech se da klären. Ech hunn eben elo e bëssen nach Rüstungsregeneratioun vu mir aus eropgemaach, well ech do der Meenung war, datt dat heizou mat ze laang gedauert huet, bis ech erëm eng Rüstung hat. Voilà, also e bësse, e puer Sekonnen hu mer méi, manner Delay do dran. Sou, ech géif soen, mir sinn da erëm prett. Déi 15 hale mer mol nach fir den nächsten Tour. Also, ob mer elo am First Fight hikréien, bezweifelen ech et, mee egal wéi, mir huelen dat hei elo mateneen op Twitch an engem Owend op. An d'Zil ass et, éier Markarth World erauskënnt, éier Nintendo Switch erauskënnt, mat deem heite Projet vläicht fäerdeg ze si fir iech um Youtube-Channel an da mat neie Spiller unzerappen. Sou, hei hu mer den Tutorial Level, wou mer ufanks gemengt haten, mer géifen do schonn décke Meeschter spillen a mir géifen do eppes rappen. Has du och dee Krämpes deemools eemol um Janzeg oder hues dat du awer gemierkt? Nee, wat nee, nee, ech wollt, ech sinn do an de Lift gaangen, ech wollt lassleen. Ech sinn an der Trainingsarea net vill Zäit verbruecht.
Okay, mir kréien wat mal op Memo Meten dann nach.
Hallo, ich mag Monit.
An ja, dann mécht et dann, wat ee méi oft op d'Schlëss geet, dat spillt een dann iergendswéi lueft an och nach virun ënnerstëtzt. Heescht, et ass och iergdswéi am Casual Friendly gemeet. Ech géif einfach carrément op schwéier hei schonn eng Kéier goen. Ech weess net, wéi s du dat gesäis. Ech
gif awer do eng Kéier de Kleckser geholl. Dat hätt am Ufank vläit schonn op d'Schnëss ginn, ech weess et net. Mir hunn elo scho e bëssen eng kleng Challenge gemaach, fir eis besser ze stäerken. Also, do gesitt der hei d'Etage, do gesitt der et fir op der zéngter Etage an op der zwanzter Etage och nach eng Kéier Zwëscheposser. Kucke mer mol haut esou gutt wéi et geet zäitlech mol lo zwou, dräi Minutte schonn intus, bis déi siwent, aacht Etage ze kommen, wa mer et hoffentlech packen. Ech mengen, déi hei Stage kënnt eis elo scho bekannt vir vum Gefill hier, oder? Dach, déi do misste mer scho kennen.
Jo, esou lues awer sécher. Widderhëlt Am sech Ufank, alles, déi ja. Stages widderhuele sech, ja, ja. Fir d'Enn gëtt et eng Etage, dofir sinn ech och hei. Fir de Ben virzewarnen dass en déi net soll huelen, well dat ass wierklech eng Cancer-Etage. Do hunn ech och schonn heavy salt hannerlooss.
Dat ass eng Etage wou et och Waffe ginn, mat deenen dat guer net machbar ass. Mee bon, spéider dat dozou nach méi. Well den hei Tiermchen ass elo keng Neiegkeet, dass eben elo muss kucken dat se bëssen hei blockéiert sinn. Well hei mam den éischte Schong, kucken mer nach vläit déi zwee mam Nelo ze kréien, just nach een. Deen ass awer elo, wou ass den elo hin? En ass opgaang. Hei ass mol nach en anere Géigner. Et ass iergendswéis, ah nee, hei ass de Kolleg. Also et steet schwéier do, mee dat do hu mer elo hikrut. Wisou? Well mer einfach scho wësse wéi den Hues leeft. Hunn ech fonnt. D'leschte war definitiv méi schwéier, well hei awer en Tower war, wou se och hänke bleiwen. A wa mer do eng Kéier agefierft hunn, ass dat kee Problem.

Den voilà. Effekt ass nun net so wichtig
Mamer dat och Wann a bisssen Zäit. Also Dir merkt ech brauch mir e Kai als grossen sos net mam Gett de kleinen Helfer lein ass nee TB war dat Demos den Entenhausen a Kopien ass awer haut mei grossen Helfer leit fir mech do bëssen ze briefen well. Wat ee mial gëtt, wat en eis sou verschidde Saachen emi checkt. Sou, hei dann elo zwee Portaler mengs ze liquidéieren, wann ech richteg gesinn hunn, ne? Also och elo näischt, näischt Neies. Mir kennen och hei de Prinzip, mussen elo just oppassen, datt mer hei eis keng Siche ginn, wou ech elo scho mierken, an do hunn ech hannen am Bréck, am Geléck schonn e Géigner. Mee elo fir den éischte Moment ass do net all ze vill gespawnt gewiescht. Et ass einfach Stëmmung do. Also Dir mierkt, deelweis kritt och een et hin, wann e schwätzt. An momentan mierkt een e bësse Paus. Ech wäert awer herno schweessen.
Ok, ech war lo bësse verwirrt, well ech gëtt ech gëtt nëmmen ee Kleckser, mee et ginn der zwee. Ok, perfekt, dann hu mer jo schonn eng super Waff. Ech meng, nee, nee, nee, dat bëssen, ech gi vläit besser eens, ech weess net, ob et lo awer nach amateurmäisseg schei ausgesäit. Jo, well dat muss ee wëssen, bei den Duellies muss een halt och vill mam Hechtsprong schaffen. Falls Dir dee Problem hutt a mat den Duellies e puer Problemer hunn. Läit dorunner, dass der halt, ja, wéi soll ech soen, Dir musst dann halt, fir méi schnell schéissen ze kënnen, halt hechten, an dat ass net ëmmer evident.
Sou, wann Dir elo Timing viru maacht, kréie mer et och vläicht hin, fir déi éischt 9 Etagen ze maachen an dann Gin ech awer eng Kéier fir Youtube e paar eng Break maachen well ech hun bëssen awer als Idee fir nach puer sou Zwëscheposten einfach paar zweeten well se awer bëssen ech mengen kanns konfirméieren dass komm bëssen ze kuerz an deenen eischten Spill vu Splatoon sou déi Miniposter sou well sin an drëtter Etage mer kënnen leit esch Bewegungsdrohnen Lader schaffen Klecksrad Hauptwaff a Sekundärverbrauch Ech weess net wéi ech géif elo vum Gefill hier déi goldene Mitte hei huelen. Ech weess net wat s du do geholl häss aus denger Erfahrung. Ech géif fir den Tuerm goen, well mer einfach nëmme schnell no uewe wëllen. Dat heescht du géifs hei Turmetage einfach maachen? Jo, jo. De Problem ass, bei deene muss de halt norennen an do kann halt ëmmer eppes geschéien. Beim Tuerm bewees de halt ëmmer weider. Gutt Effekter komme méi spéit halt, déi mer eis dann huele kënnen. An den Sekundärverbrauch ass och net ja. schlecht. Mee du kannst natürlich och Waff äh, Stages huelen, wie du wëlls. Ne? Das yes, lo yes. ist halt en Tipp.
Ech falle Stengel tippen an Hoffnung, et mat dir Switch 2 Let's Play fertig kréien. das ist bësse grad, ich mengen, du kannst och konfirméieren als Let's Player, das bësse grad eng Eng komesch Situatioun. Ja, et ass eng mau Zäit, ne? Ja. Ech hunn net vill, wat ech kann de Leit presentéieren. Grad aus dem Hause Nintendo, soen ech elo emol. Ja. Well do ass et halt extrem roueg.
Mä misst elo éierlech mat Iech, de Problem ass, ech hat net sou fréi mat enger Switch zwee gerechent. Dat heescht, ech hat mer scho bëssen eppes virgeplangt. Et goufe scho Pläng.
Et goufe scho Pläng, mee déi sinn eeben elo e bëssen hannergeréckelt ginn. Well do wäert verschiddenes och mat engem Add-on oder wéi s de dat kanns nennen op der Switch zeem mat iech kënne spillen. Dat heescht besser Grafik fir iech an jo da kënnt nach de Gamecube
Deel kënnt nach mat dobäi ne. Jo do muss mer nach e bëssen hoffen, dass do eis Wënsch erfëllt ginn, dass mer do och e Projet dee scho méi laang geplangt ass endlech ëmgesat ka ginn. Do mécht eis nämlech Nintendo Ab und zu Stréch duerch d'Rechnung. Wissen mer nach net esou ganz safe, ob mer dat esou kënne bréngen. Well elo Ja, misst dat awer an, klappen, voilà. jo, an natierlech ass et, jo, mir waarden op Mario Kart World, ne? Genau.
An Donkey Kong Bonanza an all déi nei schéi Spiller. Mhm. Elo al Spiller als Let's Play unzefänken ass halt esou e bëssen, naja, huet een net esou Loscht drop. Mee hien ass fir Splatoon nach decidéiert, well Splatoon menge mir no vläit nach e gutt Joer wäert brauchen, bis et bei der Switch zwee erauskënnt. Ech weess net, wéi s du dat gesäis. Déi wäerte elo e bëssen nach melke fir Mario Kart World a Bonanza a sou Donkey Kong an nach Kirby, se wollen elo scho bal Kerbe soen, e bëssen do ze melken. A voilà. Sou, ech giff der elo hei enkeier op schwiereg goen. Ech loossen ech enkeier kuerz mam Delay kucken, wat s du dozou sees. Mir si schonn Etage Nummer 4. Du kanns mer gäre Schall virliesen. Schwi, jo, kléngt gutt. A Schwimmtempo, jo, kënne mer maan. Kënne mer maan. Da sammele mer Punkte fir Hex ze kafen, sollte mer et elo net packen. An et ass bëssen fir Splatoon Fans och grad eng ellen Zäit well se awer bëssen nach méi laang mussen duerhalen.
Ech mengen mir sinn eis do eens.
An ech kann och elo hei eng Kéier soen, fir mech wär elo Splatoon 2 mat der hei Saison déi lescht Saison si déi ech och duerchgespillt hunn. Ech hunn all Saison am Katalog gespillt gehat, dat heescht de Katalog awer vervollstännegt. Voilà, an ech denken awer esou lues awer sécher ass de Moment komm fir eng Kéier do e gudde Break ze maachen. Oh Gott, dat ass wanns de Beyblade verkacks. Mee dat schéngt awer hei nees ze. Sou, ech hu keng Ahnung wéini ech wéini ech den drëtte lo hei futti gemeet hu, soen ech jo ganz éierlech, hunn ech guer net matkrut. Bon, mir schwätzen iwwert d'Zukunft, mir schwätzen iwwert d'Aktualitéiten an d'Nintendo Fan an ierwe laanscht mer einfach e Let's Play, dat muss dach mol hikréien. So. Ech mengen hei ass et easy, mir ginn einfach nach d'Tomate eis eng Kéier huelen. Genau, genau, e bësse shoppen. Woubäi esou deen extrem hei, den extrem lacken elo erëm, mee mir gi bëssen op safety first, fir awer e bëssen eng Kéier méi wäit ze kommen, fir net elo hei erëm eng Kéier op d'Schnëss ze goen. Nodeems mer elo, jo, gefillt 10 Minutten, 15 Minutten hei scho gespillt hunn. Sou, den Automat kennt och scho vum virleschte Part, mengen ech, oder vum leschte Part. Dat heescht, hei kënne mer elo e bësse farmen. Giff och den Heihammer, ganz éierlech gesot, vläicht huelen als Spezialangriff. Do wiesselt se dann deng, jo genau, ass eng relativ gutt Waff. Hee ech den Heihammer wierklech? Dei leech op Däitschen Heiremeier. Ah ok ok jo rich rich geil ult well wat mer lo na net wëssen dat gi mer haut gewuer ech meng dat war bei der lescht gären net bekannt mir wäerten och nach op bosser stoussen an hei gi ech ha mer vläicht net sou schlecht da géif ech op d'runn un klecksformele vläit éischter goen well dat einfach dem perl erméiglecht klecksformen anzesetzen krich genau do hu mer nach sou en zousaz support an d'net wär lo gewiecht d'runnen anzeige gëtt schnell opgefëllt Bah, ech menge wann en herno Comboen huet, wann en herno Comboen huet, geet dat alleguerts, géif ech emol behaapten. Esou. Ja, genau. Domadder hu mer déi nächst Etage dann schonn gemeet. Äh, Automaten hunn eben äh, de Virdeel, dass de bëssen enk kanns dech eropboosten an dat eben och soll hëllefen. Voilà, all, och wann se net packs, all d'Duerchgäng ginn opgezeechent. An ech kann och verschidden Opleef nach eng Kéier probéieren. Dat heescht am Fong, wann eng Kéier e Let's Play Part giff an d'Box goen, da kéint een do iech si schnell eng upassen. Also et ass schonn iergendswéi, näischt geet verluer. Si maan scho fir mech casual friendly, dat ech awer enges Daags wäert keen packen, sot ech mol am Geck. Sou, hei hu mer dann. Duerchschlusswaffe wees ech net op der dass vill brengt.
Jo dach dat ass awer gutt wann Horden ennerwee sin.
Dronenklecksbombe déi hu mer jo am Fong och scho geupgraded, dat heescht am Fong mir kënnen eng Kéier op schwéier goen a mir gesi rëm hei bäi schwéier, et sinn eis dräi, zwee, dräi Kollegen. Däers dëse Paart bëssen verfolgen wéi et ausgesäit. Do mierkt een de Random Faktor an ass do. Mee einzelne war ass der och an den 30 Etagen esou vill Passagen wous de x-mol dat anescht hernee muss an dann herno eréischt Ofwiesslung kriss. Ob et schlecht ass oder net schlecht loosse ech mol einfach am Raum stoen. Mee mat was mat engem Party Versich mierke mer jo grad och mir hu genuch Ofwiesslung awer. So hei hun mer eis Kollegen nach guer net fonnt. Mol eng Kéier kucken wou ze bleiwen déi och. Ah hei ass mol een an et sinn och just zwee, et si keng dräi. Dat heescht do ass den éischte Speedy deen hin an hier geet. Hei gesi mer schon dat eis Perla e bëssen eis och supportet a mir grad iech si Crappes hunn mat der Bomm do. Ok et ass mol keng richteg Bomm dës Kéier am Sënn vun et ass einfach eng Bomm déi. Sou den vun ennen dat einfach bessen dech méi lues mecht. Ja genau genau.
Ech gi mol einfach Kolleescheier lo probéieren ze fëschen. Also ginn awer schon all zréck. Also das schon schwéier ja, mir leen eis och bis grad do un, mol net alles afgiewen. Mee awer mat deene Bommen hei wou se eis heiansdo, sou da probéier mol eppes. Dat war schlecht, wat kriss du zweit? Den Egil Neihammer ass e Chat Disput, da steet der eng Kéier dofir eruffen an huet elo gutt performt am Ufank vum Spill. Sou, elo weess mer awer d'Hikrut, voilà. Also et steet Schwéiergäit drop, mee mir leeën eis net all schlecht u, well mer spillen einfach als Main Waff, giff ech behaapten. Ech mengen dat mierks de och bësse grad Erik an et ass net wéi lescht Kéier mam Kleckser, wou ech einfach net eens gi well ech einfach déi, ja kann ee soen, déi Kombi net wëll hee spillen da.
Sou, Etage Nummer 7.

D'Heescht huet ee bëssche am Gefill, dat Sava ass der vläit elo wëlle gutt doen an eis ebe wëllt souzesoen erléisen, soen ech emol am Gaang vum Let's Play, dee ech maache gaangen. Also et ass, et ass schonn, et gesäit héich kompetitiv aus, jo, mee et ass awer ier si casual friendly dat Ganzt gehalen ass. Sou, ech schwätze vun Ugrip. Jo, et kann halt wierklech jiddereen et packen an jidderee ka säi Stil sou bësse wiele wéi e spille wëll. Seet e grad an ass bal um verkacken, soen ech mol am Gag. Jo, déi Beyblades zum Beispill kann ee gutt an déi Portaler eranstoussen, da ginn déi direkt scho vill méi héich, wat mega cool ass. Sou,
do leeft dat Dëppen, géif den Niklos soen. An déi Beybladen hunn ech mer schwéier gedoe fir e soss, mee iergendzwéi hunn ech elo e bëssen d'Regrette. Also ech hu kee Souvenir, kënnt drun erënnert, et war da wéini eng Episod, wou mer e bëssen do gekämpft haten. Ech ginn elo e bëssen am Kuddelmuddel-Modus geschwënn, well mer keng Tënt méi hunn. Mee mir sinn awer um gudde Wee, denken ech. Mir vidéieren emol eng Kéier alles a bauen einfach eisen Hai erun. Okee, mécht net vill, allze vill Damage. Oh shit, dat do gëtt interessant. Voilà, do gi mer schonn mat Meeschen dout. Ze vill gefreet. Woubäi, mer krute lo, Iech si do eng Hëllef, wëll ech dat. Ech hunn dat elo net Ja du hues lo e Schutzschild, du hues eng Rüstung agesammelt. Bis zu 3 Rüstunge kann een asammelen. Oh dat do gesäit geféierlech aus. Ech hunn dat do lo net gecheckt gehat, sot scho ganz éierlech. Ech hat gemengt et wär lo scho eriwwer. Mä bon, deelweis muss ech iech soen, et ass net evident, well wann s de net vill erkläert kriss am Spill, muss kucken dass de eens kriss. An dat ass wierklech lo aktuell fannt ech e bëssen hefteg, zemools wëlls de Splatoon net méi allzevill spills.
Jo du hues lo de Virdeel du bass gespawnt an d'Map ass resettet obwuels nëmmen nach een Zil hues. Voilà ech kann dann ëmmer direkt bei d'Zil fir d'Schwieregst halt ze iwwerbrécken. Genau a wanns de an der Loft net schéiss kanns de mat der Dron fléien dat ass e grousse Virdeel. Voilà no mat AW krut mir zwar lo Liewe verluer mee ech denken ass ok. Können wir auch noch beim Automat drum abfüllen, also keine genau. Angst.
Natürlich Logo, jetzt sauber, weil alles schwer ist. Also, der wirkt, mir ist viel gelöft. Du hast Spiel gut drauf, ja, dann mal Scheiß zu dir. Gut, mir haben hier Drohnen Heulboje. Ech mengen déi ass net allze vill wichteg. Mir hunn Durchschlusszaubwaffe. Ech giff den Duebeler huelen. Ass zwar extrem, ass extrem, mee lount sech halt.
Mir probéieren et, dann hutt dir wéinst eppes Probéiere mer, jo komm mir gi ran.
Bon, schon Taschen, also mir hu lo e bëssen och gefarmt an ech mengen mir sinn eis eens, hätt ech méi och d'Hand, wat ech méi op de Schlëss ginn, oder dat mer herno méi easy dat Ja genau, duerchschlecken waschen. genau, et däerf een hei guer net rangoen, dass een dat halt op Anhieb, ah du bass awer dofir gaang.
Hat ech lo net, hat ech lo net richteg matgelauschtert dann, ok. Ass Jo, hien du bass lo Dorschus? bei den äh, Herrschaftskampf gaang. Dorschus Hauptwaffe has de gesot, déi hunn ech och elo geholl gehat. Ah, ech hat den Doppler ënne gemengt, ok, Okay, ja, bon. egal.
Et ass eng Zon, dat ass Egal. gutt, dann ass et net sou schwéier.
Ech haassen déi Missiounen wann et Doppelzone sinn. Ech meng du waars deemols am Stream och derbäi wou dat 14 Minutte laang gedauert huet fir deen Drénk ze emkämpfen an da si mer trotzdem gestuerwen. Mega enttäuschend. Hat ech jo wéini och elo dech extrem schwéier gedoen soen ech ganz éierlech an et ass schonn heiansdo net sou ohne dat ganzt. Sou hei ware mer elo e bësse méi clever dat mer eis do och besse uleeën. Dat heescht mir farmen e bëssen hei d'Faarf op. Baue bësse Maueren erop a benotzen eis Oldtimes dofir e bëssen dann erëm anzeknuppe wéi een dat sou schéin op Lëtzebuerg seet. An dann hu mer keng Faarf méi genuch gesinn. Sou elo gëtt schonn en Wee ze schei wou mer hei schonn ugedockt ginn. Sou hei gi mer scho erëm Feeler maachen. Ok, haut kréie mer Deen Schutz dengens fannen ech gudd, mei dei do hun. Munition ass nach do.
Ja.
Sou, eng Kéier Zieler erem ugehal. Mee mir mierken grad, et ass schon extrem. Dat do gett net sou einfach fir bis herno. Mee hun ech elo och meng Schutzschild iwwerhaapt wann ech elo erem. Nee nee nee du muss nach waarden. Jo du. Christen zréck also du kriegst ja. eng Rüstung deng normal Rüstung zréck. Et dauert halt soss e bëssen. Déi kann een och upgraden, dann gëtt dat méi kuerz. So ech gi lo an der Zon bleiwen an lo kommen déi fliegende Fische, déi mhm. muss sinn halt op. Voilà. Déi aner Géiger sinn net sou wëll. Mün d'extrem Mikro Mä natierch och Chance, dat mat do einfach déi Plattform ass rofgaangen, wann dat rich gesinn och huet. An äh, als Perle do eng kleng Bomb do rofgehäit, also dat hëlleft loch schon extrem mat der Bomb do fir virun ze kommen. So. Die acht Etage, da ginn ech se nach elo nach, ech kucken eng Kéier Zäit, jo mir kënnen eng Kéier d'Automaten ecke maachen, wou ech elo wahrscheinlech, awer mer kann e Liewe Absolut, da vläicht, kënne mer eis e Liewe kafe e Liewe ginn. kafe ginn, wa mer natierlech och genuch äh, Fric hunn, fir op Lëtzebuergesch ze soen, du kees mir um Ja, Netto äh, soen. wat ass et, 500 kascht normal d'Liewen.
Voilà, dat heescht 90 en plus. Just 90, ok se meng gutt mat mer haut ah, jo. Dann hues de d'Rabattdinger scho kaf.
Dat hu mer der net matkrutt. Bon mir kréie schonn d'Solden hei, mir sinn anscheinend gutt, mir sinn e mir sinn e gudde Client vun Nintendo, alles ass gutt. Da kënne mer en plus och nach eppes hei kafen, dat heescht der Schallkraft oder mer kënnen hei eng Kühlkugel Och Weis Huelen.
Schallkraft ass, wat ass Schallkraft? War Duerch- Wecker? Vu Schallwellen, wann een eng Heubroie mécht. Ja, dat brauch een net. Dat heescht, Äh, mir, dann géif ech einfach si loossen an Voilà. eist Geld mir spueren. géifen d'Geld spueren.
Da géif ech elo ebe soen, mir sinn hei bei der néngter Etage, da géif ech elo hei eng Kéier stoe bleiwen an eng Kéier kuerz Kapp maachen. An der nächst Episod op Youtube gesi mer dann erëm e klenge Bossfight. A fir déi Leit op Twitch, et geet virun. Ech soen e Merci a quer ëm de Support fir dës Episod. Gär geschétt. An nächst Episod ass den Aron erëm mat dobäi. Bis gläich dann op Twitch a bis nächst Woch op Youtube. Bis dann. Ciao ciao. Ciao.